Nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Malta u l-Unjoni Ewropea. Programm li fih se niddiskutu temi attwali li qed ikunu diskussi fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tal-lum għandna mistieden lill-Kap ta' Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Dokter Alfred Sant. Fil-fatt, Antoinette Falzon se titkellem ma' Dokter Sant dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għal perjodu 2021-2027 għalhekk minnu fih ninaqdu ma' Antoinette.
Grazzi ħafna Stefan. Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposti tagħha fil-Parlament Ewropew dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea bejn l-2021 u l-2027. Dan il-pakkett finanzjarju ġie ppreżentat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-Kummissarju tal-Budget Gunther Oettinger. Fil-programm tagħna illum se niddiskutu l-budget tal-Unjoni Ewropea għas seba' snin bejn l-2012 u l-2027 mal-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Santi li jinsab mana fl-istudios. Dr. Sant, nsellimlek. Nsellimlek.
Kontu qed tistennew illi il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta il-proposti tagħha lill-Parlament Ewropew? Li qed nitkellmu dwar huwa il-pakkett ta' seba' snin u kif il-baġits ta' dawk is-seba' snin minn is-sena 2020 sas-sena 2027 se jiġu strutturati, se jiġu mibnija. U ġeneralment li jiġri huwa li l-Kummissjoni Ewropea, kif għadek kemm għad, tippreżenta l-proposti tagħha. Imissa l-proposti tagħha jridu jiġu diskussi bejn l-Istati membri u jridu jaqblu fuqhom u mbagħad jridu jitressqu dim il-Parlament Ewropew li jrid japprovhom b'vot ta' maġġoranza. Ġeneralment, sa issa dejjem ittellaq dal-proċess billi l-Kummissjoni Ewropea tagħmel preżentazzjoni l-istampa u tippubblikaha. Fl-aħħar minuta, Juncker, il-President tal-Kummissjoni, għamel il-proposta lill parlament Ewropew. Għaliex ma niġix l-ewwel fil-Parlament Ewropew u nagħmel il-preżentazzjoni lid-deputati? Simboliżmu interessanti fil-fatt. U aktar u aktar għax il-Parlament Ewropew diġa kellu xi riżoluzzjonijiet u xi proposti li għadda l-vot fuqhom metu din l-aħħar sena. Effettivament, malajr malajr il-Parlament permezz ta' Tajjan, il-President permezz tal-gruppi politiċi qablu li se ssir dil-ħaġa u l-bidu tas seduta plenarja ta' ġurnata minnhom meta kellha ssir il-preżentazzjoni tressaq mis-satej jew mit-tlieta għas-sija ta' wara nofsinhar malajr malajr u saret il-preżentazzjoni. Naħseb illi bħala mossa kienet mossa interessanti. Dan se jkun l-ewwel budget tal-Unjoni Ewropea mingħajr il-kontribut u l-preżenza tar-Renju Unit li mistennija illi toħroġ mill-Unjoni Ewropea sa fl-2019. Minn fejn se jiġu il-flus ħafna jistaqsu li kienet tikkontribwixxi l-Unjoni eh, Renju Unit. Effettivament ir-Renju Unit kellu rebate, ġifieri kellu tnaqqis sostanzjali ma ta' daw snin kollha eh, tal-kontribuzzjoni li supposti jagħti skont ir-regoli. Imma xorta waħda matul is-snin spiċċa illi hu wara l-Ġermanja l-aktar illi jikkontribwixxi aktar jagħti milli jieħu. U eh, il-figuri varjaw mhux ħażin minn jgħidlek 12 biljun, minn jgħidlek 6 biljuni, minn jgħidlek 10, skont kif tistma l-affarijiet. Imma veru kien se jħalli ħofra kbira. Allora, di waħda mill-sfidi l-kbar li se jkun hemm eh, għal dal-programm ta' qudiem eh, tas-snin 20 Il-ħofra li se jħalli wara ir-Renju Unit kif se titlaqqa? Aktar u aktar għax daħlu prioritajiet ġodda mbagħad ta' spiża aktar. Effettivament kulħadd jibda jifhem illi jew l-istati se jkollhom għalżu aktar dawk li baqa'. Jew kellha se jkun hemm tnaqqis eh, fil- eh, fil-mod ta' kif jintefqu ċerti affarijiet. Il-budget tal-Unjoni Ewropea tista' taraħ aktar bħala budget ta' investiment. Ġifri, nefqa fuq proġetti illi meta jsiru fi stat, ma' stat, ma' gvern, qed inaqsu kemm jonfoq il-gvern allura f'pajjiżu stess għax diħlin il-flus għal daw il-proġetti. Allora kulħadd jiġġieled biex eh, iżomm dak li għandu jew iżid magħhom. U l-mistoqsija kienet eżattament kif se jitnaqsu l-affarijiet u kif se jiżdiedu eh, il-kontribuzzjonijiet u dik għadha l-isfida ewlenija.
Jidher li l-Unjoni Ewropea se żżid il-budget tagħha fuq id-difiża u tnaqqas il-budget fuq setturi oħra bħal l-agrikoltura u l-politika tal-koeżjoni. Dawn il-proposti issa jridu ovvjament jiġu diskussi mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. X'kienet l-ewwel reazzjoni mill-pajjiżi membri? Per eżempju, kif ħadita l-Ġermanja U l-ewwel kummenti ta' Franza x'kienu? Eh, dak huwa fil-fatt issa il-logħba kollha kif se tiġi żviluppata. Minnaħa irrid naqsu kif għana kemm għadna l-ispejjeż, ċerta nefqa. U l-akbar żewġ proġetti li fuqhom issir nefqa minnaħa il-bidja. Taħares lej Malta, maħares lej pereżempju Franza, Spanja, l-Italja, mek il- Nefqa tal-Unjoni Ewropea fuq biedja kull sena tammonta għal kważi 40 fil-mija tal-ispiża kollha, ġifieri qatta sostanzjali. U l-istess ukoll imbagħad ehm, fuq dak li jsejjaħ il-koeżjoni, proġetti li jkunu maħsuba biex jgħinu ċerti strutturi, ċerti reġjuni, ċerti postijiet, ċerti pajjiżi li jinvestu aktar u jkabru il-mod kif jaġixxu. U allora effettivament il-proposta tal-Kummissjoni kif nibħalissa hija li jitnaqsu tajt 5%. 5% jitnaqqas mill-ispiża tal-bidja u 5% mill-ispiża tal-koeżjoni tal-istrutturi. Eh, fuq il-bidja tintlaqat Franza, tintlaqat l-Irlanda, tintlaqat Spanja u l-Italja. U ovvjament eh, ma ħadux gost U fuq koeżjoni mbagħad 5% qed jgħid mhux veru 5% se jkunu 10% tnaqqis. Hemmhekk jitlaqtu pajjiżi bħal Greċja, pajjiżi tal-Mediterran u l-aktar u l-aktar mbagħad jintlaqtu pajjiżi bħal Polonja, bħal Ungerija, bħal Rumanija li kienu qed jibbenefikaw u jibbenefikaw bil-kbir. Ir-reazzjonijiet mhux kulħadd eh, ħagost. Kien hemm pajjiżi straight and plain għalwa. Iż-żieda li ġejja, għax imbagħad Biex taxxaqa, il-Kummissjoni kellha tipproponi li kulħadd iżid il-kontribuzzjoni tiegħu. Mhux ħafna, tajti, imma mhux hekk kulħadd ħaseb. Sa issa kienu qed jikkontribwixxu wieħed fil-mija tal-prodott gross domestic tal-ekonomija, dak imtiswa mhm. l-ekonomija. U di qed tipproponi wieħed punt wieħed wieħed fil-mija, ġifieri punt wieħed wieħed fil-mija aktar minn qabel. Tajt, ftit, imma jammontaw għal biljuni ta' euro mbagħad meta tħares lejn kull pajjiż kemm hu kbir. Mhm. U pajjiżi bħal l-Olanda u tal-Awstrija qalu no way, diġa qalu no way, s-sena u xieġri jemma. Għallu, għana t-sena għodu nħalsu ħadd ieħor, nżidu, għax u ma se jkollhom iżidu u ma se jihdu xejn, probabbilment. Franza, l-esti titkellem qalet fuq żieda tal-kontribuzzjoni minn wieħed għal wieħed punt wieħed. Imma bdiet qarmet snienha biex nitkinżgħu dik il-kelma fuq il-fatt li l-bidja se titnaqsilha bil-kbir. Il-Ġermanja min-naħa l-oħra ehm, kienet aktar muta, aktar kalma, da sens. Illi kif għatt inti hemm ċerti issa proġetti ġodda li se tinvesti fihom l-Unjoni Ewropea tajt fuq l-immigrazzjoni, fuq is-sigurtà interna, speċjalment il-kontroll tal-frontieri, fuq is-sigurtà u d-difiża. Ġifieri hemmhekk waqt li qed tnaqqas fuq il-bidja, waqt li qed tgħid tnaqqas fuq il-koeżjoni, trid iżżid fuq sigurtà interna, fuq l-immigrazzjoni. U l-Ġermanja qed tikkalkola li peress li l-aktar li għandha immigranti bħalissa, se jkollha xi biċċa mill-kejk ġejja minn hemmhekk. Allura kienet aktar kawta kif titkellem. Imma mbagħad l-Italja u eh, Spanja, pereżempju, Ma tantx qed jieħdu gost bil-mod kif qed jaraw huma. Fuq bidja, fuq koeżjoni jistgħu jintlaqtu ħażin. Il-kas ta' Malta, nistgħu nsemmuh ukoll, ġifieri, fil-kas tagħna għandna żewġ problemi. Għanna il-problema li problema, f'dal kas mux problema x'problema tajba, peress li għanna l-ekonomija rankat sew, u allura l-ekonomija tagħna mxiet il-qudiem u allura mxejna bħala pajjiż fuq ħaddieħor. Eh, is-sem tagħna fil-fondi ta' koeżjoni diġà se jkunu jonqsu għax jkollna dritt tanqas peress li qegħdin aħjar minn ħaddieħor. U dik se taffettwa għana u noqgħdu attenti għalija. Imma wkoll jekk il-fondi ta' koeżjoni jonqsu, naqlawhom żewġ naħat. Koeżjoni qed tonqos, jiġifieri tal-proġetti, u s-sehem tagħna jonqos ukoll għax morna daqshekk tajjeb u qed ngħaddu l-ħaddieħor. Dik it-tip ta' problema li għandna aħna. Bad hemm affarijiet oħra li eh, forsi nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll min-naħa tal-Polonja pereżempju, min-naħa tal-Ungerija, għalkemm eh, għandhom dil-problema li l-fond ta' kożjoni qed jonqsu, Eh, għandhom ukoll problemi oħra li qed jippruvaw jaraw huma qed iqisu huma li l-Kummissjoni qed iddaħħal xkil żejjed u ġdid fuqhom. Propju fuq hekk eh, xtaqt li nkellmek għax semmejt l-Ungerija u l-Polonja nibda bl-Ungerija, deskrivit il-pjan eh, li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jkunu marbuta mar-rispett Għassalt natat. Bħal bħala rikat u għaparti minnek u koll l-Ungerija u l-Polonja mu mux jġbdu. Eh, l-istess ħabel tal-Unjoni Ewropea mu mux jaċċettaw li jihdu immigranti. Issa din il-proposta hija mirata biss lejn dawn iż-żewġ pajjiżi partikolari? Għanna xin il-proposta, xi proposta li għedna ma semmejniex fid-dettall. Għadam il-proposta li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea wkoll bħala parti minn dal-pakkett huwa illi Eh, pajjiżi membri illi jkunu sejrin kontra l-istat ta' dritt, is-salta ta' dritt, mhm. ngħidulha f'Malta issa, jkollhom iċ-ċans tajjeb illi jew ħażin illi jitilfu jew jitwaqfulhom parti mill-proġetti tagħhom. Din ħaġa ġdida l-kollox, eh, innovazzjoni, ma kienet diskussa diġà u tqanqlet diversi każi minnu fih. L-Ungerija, ma anke l-Polonja, li qed jkunu mbuttati li jikkritika fuq dil-ħaġa li huma mhux qed josservaw il-valuri Ewropej f'dak li għandu x'jaqsam mas-saltna tad-dritt, rawha indirizzata lejhom. U qed jgħidu effettivament li diġà jekk tidħol di se jwaqqfu kollox, se jivvotaw kontra li mbagħad jiġġemja kollox. U qed ikunu qawwija fuqha. Dak li għandu x'jaqsam fuq l-immigrazzjoni huma qegħdin jirrifjutaw, speċjalment l-Ungerija, Illi jisir burden sharing, ġifiri li piżijiet tal-immigrazzjoni jitqasmu fuq kulħadd u jkun hemm kwoti fuq kulħadd. Imma il-proposta li qed issir f'dal-ħaġ, f'dal-punt hija bil-maqlub. Mhux illi jkun hemm eh, joħodlok imma li jagħtik, ġifiri parti mill-proġetti, mhm. mill-fond, imorru għand min qiegħed jieħu l-piżijiet tal-immigrazzjoni. Se jekk huma ma jridux jieħdu l-piżijiet tal-immigrazzjoni, ma jistgħux igergru sakemm illi għall-anqas il-benefiċċji qed imorru fuq l-immigrazzjoni jew parti minnhom. Diskutibbli wkoll għax huma jgħidu li l-Unjoni Ewropea mhix qed timxi bil-mod li għandha timxi biex tiddefendi l-Ewropa u qed taċċetta immigranti jew tħalli immigranti regolari jitlu bla doċ u allura m'għandix imbagħad eh, iġġor jew tqassam il-piżijiet anki piżijiet finanzjarji. Ġifieri hemmhekk se jkun hemm diskussjoni iebsa, imma mhux qed ikun hemm dak li kien ġie propost qabel, illi min ma jaċċettax il-burden sharing ikollu piżijiet, ikollu kif taqbad tajta u jkollu jisu eh, multi fuqu. Minflok qed tinħadem bil-maqlub. Min qed jaċċetta u jħaddem il-pjani tal-immigrazzjoni ikollu dritt tal-aktar privileġġi ta' fondi. Diversi drabi inti tkellimt dwar is-sistema ta' tassazzjoni u x'referenza hemm għas sistemi ta' tassazzjoni fil-proposti tal-budget? Eh, xumbat, ma semmen jom xlaqqas, dan qed nitkellmu fuq pakket kbir, eh. li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fil-proposti tagħha huwa qed tipprova tara ehm, x'tista' tissuġġerixxi biex ikun hemm aktar sorsi ta' dħul. Tinsiex li l-problema hi li naqsu id-dħul Ingliż u li qed jiżdiedu l-proġetti. U nistgħu nsemmu tlieta mill-proposti li għamlet dwar kif ehm, tista' iżid id-dħul tagħha permezz ta' taxxi ġodda. L-ewwel net, dak li għandu x'jaqsam ma' dħul mid-dazji. Bħalissa il-dazji li jidħlu fil-pajjiżi li ġiċċarġati fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta jkollhom importazzjoni minn barra l-Unjoni Ewropea, dik tmur direttament Brussell, imma kull pajjiż membru jżomm parti minnha għall-ispiża ta' amministrazzjoni tiegħu. Li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Ewropea hija li dik il-parti li żżomm l-Istati membri tonqos. Allora evidentement imorru aktar parti mid-dazji imorru lejn lejn Brussell, imorru lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Proposta oħra għandha x'taqsam ma' eh, taxxa ġdida li qed tissuġġerixxi Eh, il-Kummissjoni Ewropea li tiġi diskussa fuq il-plastik. Li kunem palissa eh, disastru sħiħ ma' dinja kollha ma' wkoll fl-Unjoni mhm. Ewropea wisq rifjut tal-plastik li qed jiġi ġenerat u qed jagħmel polluzzjoni totali. U l-idea qed tkun li jkun hemm xi forma ta' taxxa fuqha li ma taxxa mbagħad jew parti minna jew kważi kollha tintbagħat fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Allura dik hemmhekk għandek l-idea ta' ħarsien ambjentali li jsir permezz ta' tassazzjoni ġdida u allura mbagħad eh, Brussell, il-budget tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jilqa' għal-żidiet li qed jiffaċċja. Mbagħad hemm tax-xoħra qed tiġi suġġerita illi tissejjaħ il-Common Consolidated Corporate Tax. U mbagħad għandha il-bażi tagħha illi eh, issir permezz ta' Mal-Ewropa kollha il-tassazzjoni kif tiġi kalkolata, kif jiġu kalkolati l-kontijiet tal-kumpaniji kollha jsir fuq l-istess mod, bl-istess bażi. Sa dik hija xi ħaġa li Malta u pajjiżi oħra dejjem rawha bħala mod kif effettivament l-Unjoni Ewropea tidħol fuq it-tassazzjoni tal-kumpaniji. illi sa issa mhux suppost tagħmilha għax it-trattati jgħidu li le. Kull pajjiż iżomm mhm. dan din il-possibilità tiegħu li hu jagħmel it-taxxi għal kumpaniji. Allora fejn sa issa ġamijat il-ħaġa ma daħlux ma sarux isiru għax għandhom din il- eh, dan mhm. id-divjet mit-trattati. Il-Komissjoni qed tipproponi li tidħol bħala parti mill-budget, tidħol mill-flok daħlet mill-bib, qed tidħol mit-tiegħu. Jien nissuspetta nasi naħseb illi Se jkun hemm reżistenza kbira minn stati bħal Malta għax hija xi ħaġa li l-ewwel pass biex imbagħad anki dak li għandu x'jaqsam ma kif jiġu ntaxxati l-kumpaniji tispiċċa s-sovranità nazzjonali u tkun kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li f'Malta l-partiti, iż-żewġ partiti l-kbar sa issa dejjem qalu le. It-tassazzjoni dal-qasam għandha tinżamm f'pajjiżna, fil-kull pajjiż, ħalli jkun jista' eh, jaħdem hu kif jinkoraġixxi il-ħidma ekonomika u l-ħidma tan-negozju. Naraw se jiġri. Fl-opinjoni tiegħek x'importanza qed tingħata lir-reġuni insulari tal-Unjoni Ewropea?
Minn dal-budget ma joħroġ li hemm xi bidliet eh, sostanzjali, ġifieri eh, il-reġjuni periferali tat-truf tal-Unjoni Ewropea u l-gżejjer għandhom ċertu budget li joħroġ mill-fondi ta' koeżjoni fil-qasam reġjonali. Ovvjament, jekk se jonqos il-pakkett kollu, se jonqos il-pakkett lejhom, ma ma hemmx trattament li tista' tgħidu trattament differenti eh, proporzjonalment minn dak li kien sa issa fil-qafas tal-seba' snin li għaddejjin minnu tal-budgetjar tal-Unjoni Ewropea. Teknikament meta jrid jiġi approvat dan il-budget u forsi fuq fuq tgħidilna x'inhu l-proċess li jrid isir biex jiġu diskussi dawn il-proposti din il-pakkett. L-ikbar diskussjonijiet isiru fiħdan il-Kunsill tal-Ministri, il-Kunsill Ewropew, ġifieri hemmhekk il-pajjiżi jridu jiftehmu bejniethom eh, fuq kif se jiġu strutturat eh, dan il-budget ta' seba' snin. Se jkun hemm ħafna negozjati għaddejjin, ħok mhm. darek ħok lok tiegħek irid jiftiehem kulħadd, se jkun hemm ħafna teddit, teddit fis-sens ta' se jkun hemm ħafna eh, ġlid diplomatiku sakemm jaslu. Eh, suppost jaslu sa l-aħħar tas-sena 2019, imma mhux l-ewwel darba li ma waslux fil-ħin u komplew iġeddu. Mbagħad meta jiftehmu l-Istati Membri jridu jiftehmu wkoll li tgħaddi riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew u dik tapprova mbagħad il-ftehim jew kellha terġa' tgħid biex jinbidlu ċerti affarijiet. Il-mira qed tkun qed jgħidu illi sa Mejju ta' 2019 meta jispiċċa l-mandat tal-Parlament Ewropew mhm. u jkun risaq lejn tmiemu il-mandat tal-Kummissjoni sa Mejju 2019 ikun għadda mill-Parlament Ewropew bil-mandat preżenti tiegħu. Niddubi da kemm se jaslu għal din ħaġa li anki għandi dubi kemm hija kemm hija Tajba wkoll għal din raġuni li l-mandat tal-Parlament Ewropew preżenti jispiċċa f'2019 Mejju, mhm. Ġunju. Mhm. Allora kif mbagħad dal-Parlament jiddeċiedi għall-20 20, 20, 27, semaj, u għal-parlament ta' waraħ li għad il Imma l-idea hi għen l-estu għasa Mejju 2019, bid-dubi gbar ta' kem se jaslu fuq il-ħagġa. U l-fejn fl-ħarnet il-fejn tara li sejra l-Unjoni Ewropea bil-proposti ta' dan il-budget? Qed tiftaħ fronti ġodda, eh? Għax hekk il-budget kif joħroġ kif qed tipproponi l-Unjoni kif qed tipproponi l-Kommissjoni Ewropea ħaġa li mhix ċara, eh, se jkun hemm issa kapitli ġodda li se jkunu qegħdin mixin il qudiem kapitli kif semmejna dwar sigurtà u difiża, anki f'dal-każ eh, tal-armata hemm budget fuqha. Ehm, eh, se jkun hemm ukoll kif diġà tkellimna xi ħaġa għandha x'taqsam mal-immigrazzjoni u d-difiża tal-fruntieri. Wieħed kien jistenna li se jkun hemm passi kbar ġodda fuq żona tal-euro ma dik bħalissa għadha fil-friża kważi, qed nistennew se jgħidu il-Ġermaniżi u l-Franċiżi f'Ġunju, imma ma tantx jidher li se jkun hemm ċaqliq kbir fuq dil ħaġa. Għad hemm proposta oħra illi qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea ejja naħħu rebates kollha. Semmejtlek l-ewwel illi l-Ingliżi kellhom rebate mhm. qawwija, tnaqqis qawwi. Hemm pajjiżi oħra għandhom dak it-tnaqqis ukoll mhux daqs l-Ingliżi. U l-Unjoni Ewropea qed tgħid, il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid, ejja biex ikollna trasparenza sħiħa f'dak li ġej, inħħom darba dejjem daw rebates u kulħadd iħallas kemm għandu. U allura l-perspettiva se tkun jekk jaddu daw il-proposti. Speċi ta' steady as she goes, ejja nżommu fuq il-binarju li qegħdin bħalissa, Ejn nippruvaw nakkomodaw il-bilanċi l-ġodda u l-politika ġodda u l-prioritajiet ġodda. Waħda mill-prioritajiet li qed jissettjaw ma semmejniex imma naħseb żgħażagħ jieħdu gost ħafna biha hija li l-programm ta' Erasmus tal-iskejjel u tal-studenti tal-iskejjel li jintbatu eh, jistudjaw għal xhur sħaħ barra li huwa proġett li għandna ħafna interess eh, eh, qed ikun taħt il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea moltiplikat kważi b'għaxra bħala saħħa, ġifi dik priorità oħra. Allora naħseb jien li li qed ikun hemm bħala orjentament da kollu konsolidament tal-istrutturi tal-Unjoni Ewropea wara d-daqqa li qarat bit-tluq tar-Renju Unit u tikkonsolida wkoll proġetti ġodda li taħseb bħal fid-difiża, għal ċertin pajjiżi membri għal anqas, jistgħu joħolqu aktar aktar għaqda bejnietu. Dr. Sand, grazzi tal-li kont maħna fil-program tal-lum Malta u l-Unjoni Ewropea nħalli f'dejn Stefan Allelu.
Begġejna fit-tmim ta' program ieħor infakkar li telespettaturi tagħna li dan il-program jixxandar kull nar ta' ġimgħa fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. Prepetizzjoni it-Tlieta fil-ħdax ta' bil-lejl. L-appuntament tagħna għal magħkom huwa bħal lum ġimgħa sa dakinhar insellmilkom.